Сылу ханым, сез театрда унөч ел иҗат итәсез. Шушы вакытны вакыт эчендә эх, башка һөнәр сайлаган булсам дигән уйлар башыгызга килгәне булдымы? Театрга ничек килдегез, ничек килеп урнаштыгыз Әтнә театрына?
Мин инде Театрга Әтнә халык театрыннан килеп урнаштым дип тә әйтсәм була инде. 2007 нче елдан бирле Күк капусында катнаштым. Шуннан соң инде кастинглар булды, шул кастинг аша килеп эләктем дип әйтсәм дә була инде. Башка хөнәрне сайламас идем дип тә әйтсәм була инде. Хөнәрләр бик күп инде алар. Ну, күңелемә якынмыс якыны театр сәнгате дип әйтсәм була инде. Э, сәләт дигәннән Ашарга бик тәмле пешерәм мин. Нинди генә ризык әзерләсәм дә, мактый-мактый ашыйлар. Аны мактанып әйтүем түгел. Шуннан соң инде тагын сәләт дигәннән, балык тотырга яратам. Чөнки әтием минем бик атаклы балыкчы иде. Мөгаен, шуннан да килгәндер инде ул. Менә шул балык тотарга бик каты яратам. Бу тормышта бөтен нәрсәне татып һәм тоеп карарга кирәк, диләр. Нәрсә эшләргә, берничек тә кыюлыгыгыз җитмәс иде, Сылу ханым.
Бу тормышта, минемчә, үземнең намусымны аяк астына салып таптарга берничек тә йөрәгем җитмәс иде. Намус ул Минемчә, беренче урында булырга тиеш.
Нинди социаль челтәрләр белән кулланасыз, Сылу ханым? Э, челтәрләр дигәндә, минем иң бик яраткан нием WhatsApp инде ул. Балаларым белән дә сөйләшсәм дә, дусларым белән дә һәрвакыт шул ватсап аша. Инстаграм да бик әйбәт инде ул, Вконтакте да бик әйбәт инде. Ну, мин аны теге замана чире дип әйтмәс идем. Һәрбер нәрсә үз урынына кирәк, ярак булып тора инде ул. Үз тарафыгызга әйтелгән тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Хәтерегезне калдырган сүзләр булдымы?
Тәнкыйтьне. Кабул итәм, ну чөнки үзем генә калганда бер кат уйлап, тагын бер кат уйлап куям, ничек шулай булды икән, ник алай булды икән ул дип. Шуннан соң уйлый, уйлый, уйлый, э, бер ике көннән соң барысы да үз урынына утыра, аннан соң э, мин аңа бик үпкәләмим, киресенчә бик Әйбәт кабул итәм мин. Халкыгыздагы өч иң начар сыйфатны атагыз.
Сыйфат дигәннән, өч сыйфатның миндә фәкать берсе генә бар дип әйтер идем, ул кешегә туры бәреп әйтү. Менә минем үземә начар сыйфат шул дип уйлыйм мин. Бер яктан әйбәттер дә инде, бер яктан начардыр. Кемдер авыр кабул итә инде аны. Но мин үземчә минем начар халкым менә шул. Сезгә нәрсә мөхимрәк, дөреслек мәллә күңел тынычлыгымы?
Мин бу тормышта дөреслек белән барам. Э, ничек дип әйтим инде, менә бер яктан алганда, балаларымның сәламәтлеге, аларның тынычлыгы өчен мин бик тә, ничек дип әйтим инде, кайгырам. Алар шат күңелле булганда, мин сөенәм. Менә күңел тынычлыгы шул була инде ул. Аннан соң инде аның янәшәсендә дөреслек, дөреслек тә инде. Менә шул. Сез театрда хезмәт итү дәверендә тамашачы үзгәрдеме?
Бу заманда, минемчә, хәзер тамашачыны берничек тә алдалап булмый. Тамашачы безнең өчен, артистлар өчен беренче урында тора. Һәм алар бик нык тәнкыйтьче дип тә әйтсәм була инде. Бөтен булган әйберне алар Һәрвакыт спектакль бетү дип әйтәләр алар. Минемчә, монда бернинди дә уйлану да, ни дә булмас иде дип уйлыйм минем яктан. Сезнең иң соңгы караган фильм яисә укый алган китабыгыз? Китаплар да укыштыргалыйм инде. Укыган китабым Сөембикә. Мин аны иртәнге дүртенче яртыга кадәр елый-елый, елый-елый, өйдә бернинди эш эшләмичә укып бетердем. Мин аңа бик шат. Һәм шуннан соң кинолар бик каты яратам. Менә соңгы вакытта караган кином Мел Гибсонның Апокалипсис дигән иде. Мин аны өч тапкыр телевизордан повторга куеп-куеп карыйм һәм шуңа бик каты сокланам. Пандемия нәтиҗәсендә туган вазгыять сезгә нинди йогынты ясады?
Пандемия дип әйткәндә инде самоизоляциядә утырганда баштан барлык ботак эше туганнары, туганнарым, тумачаларым дигәндәй барысы да баштан үтте. Аларның сәламәтлекләре турында кайгырып, борчылып, телефоннан шалтыратып белешеп тордым. Иң мөхиме, якыннарымның сау-сәламәт булуы минем өчен бу дөньяда. Менә пандемия дигәндә, алар безне тагын да якынайтты, әйме? Тагын да бер-беребезне нык ярата башладык. Бу заманда әле монда чабабыз, тегендә чабабыз, бер-беребезне кайсы вакытта күрә дә алмыйбыз. Менә шушы пандемия аркасында, ну, Теге, әйбәт яктан әйтәм инде мин. Нык ниттек, теге, якынлаштык дип әйтәсем килә. Тормыш девизыгыз?
Тормыш девизы дигәндә, минем бер генә девиз инде ул, күп була алмый. Алга Алга һәм тагын бер кат алга! Тормыш девизым шул. Тиздән сезнең күркәм юбилеегыз якынлаша. Артка борылып карап, узган елларга нәтиҗә чыгарсак, үз алдыгызга куйган барлык максатларга ирешә алдыгызмы, Сылу ханым?
Артка борылып карасам, алга борылып карасам дигәндәй, Куйган максатларым андый бик катгый юк. Минем беренче урында максат дигәннән, менә безнең э, режиссерыбыз Рамиль Фазлиев, э, минем беренче укытучым дип тә әйтсәм була инде. Ул куйган максатлар Менә шуннан чыгып әйтәм инде мин, максатлар дигәнне нейме? җиренә җиткереп башкардым дип тә әйтеп була торгандыр инде, әйме, кайбер э, җирләрен инде. Кайбер җирләре бәлки барып та чыкмагандыр инде. Менә шул максат дигәннән бик каты борчылган вакытларым булды. Бик каты борчылган вакытларым булды. Ә инде алдагысы үземә телисем килә, саулык-сәламәтлек, исәнлек-саулык, бәхет-шатлык. Шуннан соң тагын да матур рольләр, аларны исән-сау гына башкарып чыгарга насыйп булсын.